biribiara wayɛ bɔkɔɔ deɛ ɔyɛ bɔkɔɔ madam kai ɔmfa w'asɛm ɔnto nana ani ase na yɛahwɛ madam wei deɛ nyɛ bɔne mesrɛ wo yɛse nipa ne bere nso deɛ nanka nana dom sɛ m'ani abere papapapapa mede aboa mede obi ka Kɔhwie gu. Na me se, gye sɛ Ai, wɔse wɔn.
wɔn ano ade ne ka. Kɔhwie gu. Wɔn nipa no wɔn ade kɔhwie gu. Aa. Ai, Sante Kora, kasa mate o. Ɛna Malam, sɛdeɛ wɔse dɛle me no, wɔde me kɔ so ha na wɔde me akɔ so, wɔtwetwe me sɛ wɔwea nam. Enti mesrɛ wo, animguaseɛ so mfata kani ba. Enti w'adaworoma, Malam mesrɛ wo, ma me nya sika.

Kai, mesuma no wate aseɛ, abɛyɛ ye ama wo, abɛyɛ ye. Ala mesrɛ wo boa me na mɛmmɔbɔ, abusua mu obiara nni bi, obiara nni bi nti Agya nka wɔntwetwe me saa. Ɔhun, megyee sika no sɛ mede rekɔtɔ kaa, na mekɔtɔɔ kaa nso, kaa no sii kwan so ara na agya, kyerɛ sɛ ɛkɔ kɔyɛɛ nneɛma basaa, anyɛ yie.
Mahwɛ w'asɛm no mahu sɛ w'akuta akoma papa haa w'ane nipa ho w'adwene bɔne yɛ yɛ nti no maba boa wo nana mankyɛn no w'aba no nti wɔnka n'akoma nfa ntum yɛ mu sɛ me maba boa wo why mm.

Ah, wo nie. Ne te sɛ wano Nyankopɔn waba wo bɔ wiase ne sɛ wɔ no wabɛnyɛ sika. Wo nie. Aya no. Deɛ eh, nananom se mefa mma wo nie. Deɛ ɛmɔ ɛnan wei no fa wɔn fa nkɔ gu fie. Wokɔ a mekyerɛ wo deɛ fa yi. Dabi, fa wɔn nsa bonkum wɔn fa gye. Hmm, gye.

Eh, sɛ wo sika no wɔ baba, na deɛ nananom se menka nkyerɛ sɛ, nsuo no a wɔde agu no so no, asɛm biara a wɔka kyerɛ no biara no, ɛbɛyɛ no, ɛbɛyɛ adwuma. Nsuo no, nom mprɛnsa, fa mprɛnsa gu w'anom, ma mmene. Nti nsɛm no a meka kyerɛ wo no yɛ yie? Daabi, fa gu w'anom mprɛnsa. Wokɔ fie a, baabi a wopɛ sɛ wo sika no wɔ aba no,

Mmiɛnsa, ɛno ano no, wafa gu ɔno mu, wafoma mu. Wɔtumi sɔre kɔ, maboa adeɛ no wayɛ no awie a akyire wɔbɛda no anase. Kae, wɔnkɔ. Sate koraa wɔnkɔ.
Hwɛ! M'ani abere sɛ akurɔdɔm. Meka me papa na sɛ wogyegye me na a, ɛde bɛsi bɛsi. Wo! Obi mu awa! Wo! Woayi m'asi atwedeɛ. aberante akɔhyɛ asɛ wa asɛ nde me esika sɛ memfa ntɔ memfa nsi dan ma no hwɛ meka papa nan memfa sika no si dan ma no na sɛ ami wo ho akyerɛ na memfa sika no mmoa wa hwɛ ɛtena koraa wɔn sɛ wɔn sɛ ne deɛ wano ayɛ mmerɛ wɔn Me kɔ kan bɛ twi twi twa bam saa ɛnɛ deɛ wɔn sɛ wɔn na ho aka dwam hɛ sɔn sika ma mi ne gya dɔ kyerɛ no hɛ ɛmɛ ka hɛ wɔn saa so wɔyɛ ho sɛ sika na wɔbɛ tua ne ti wɔyɛ ho sɛ wɔyɛ mum hɛ ɛmɛ ka papa nan ɛfam sika ma mi hwɛ ɛnɛ mi nkyɛnkyɛn ɛmi nkyɛnlɛ ayi o de kum. Mr Richard ɛnkyɛ ne ɔno nso ba abɛgye ne sika kase deɛ ɔyɛ no mepɛ o mempɛ adeɛ mepɛ baako kora na woyɛ kyerɛ me no hwɛ hwɛ hɛ hwɛ kɔfi ɛbu ahwɛ yie dabi hwɛ hwɛ hwɛ wobɛgye sika no na ɔtwa deɛ pɔm ne ɔni hɔ ɛnɛ sɛ mensa